א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו צווישן אונז, ברוכים הבאים צו צווישן אונז מיט ר' יוסף זאב בראווער, צווישן אונז נומבער עלף, יא, מיט ר' יוסף זאב בראווער און אני הקטן פנחס גלויבער, א גוטן ר' יוסף זאב. א גוטן ר' פנחס. אקעי, סאו האמיר היינט ווי אייביג סאך שאלות, און כ'גיי ארויסקלויבן על פי הגורל, על פי כמעט הגורל, ס'הייסט ווי מ'זאגט רענדאם, יא? זאכן וואס כ'מיין מ'האט נאכנישט אדרעסירט, און זיי זעען אויס ווי גוטע שאלות, ס'הייסט גוטע שאלות? אלע שאלות זענען גוט, ניין? וואס מיינט א גוטע שאלה? אז ס'קוועטשט איינעם, ס'איז נוגע פאר איינעם, און לכאורה יוסף זאב מיט דיין עקספערטיז און מיט דיינע ידיעות קענסטו אים העלפן, אדער קלאר מאכן, אדער געבן א דירעקשאן, אלע זענען גוט, נאר.

ס'איז קורץ און שארף און קלאר. יא, עקזעקטלי. אקעי. אקעי, לאמיר נעמען איין אזא שאלה וואס איז זיכער קלאר, אז ווען עימיצער קוקט ארויס אויף עפעס, קוקט ארויס אויף עפעס, לאמיר זאגן די נעקסטע שלב אין לעבן, א בחור לאמיר זאגן ווען איך גיי חתן ווערן, א יונגעל ווען ער גייט בר מצוה ווערן, א אינגערמאן, א פרישע אינגערמאן ווען ער גייט ווערן א טאטע, און די זעלבע זאך אין די וועלט פון מיידלעך אין זייער וועלט ביי זייערע מיילסטאונס אין זייער לעבן, אז ווען יענ. נישט אויב ס'מוז נישט זיין דווקא אזוי באמבאסטיש, אזעלכע מורדיגע יסודות'דיגע מיילסטאונס, סטאפס, קען אסאך מאל זיין א קלייניגקייט, איך ווייס איבערמארגן גייט זיין די און די אומגעווענטליכע גוטע זאך, איז מ'האט אזוי ווי ערווארטונג, מ'אנטיסיפעישן אז ווען מ'גייט אנקומען אהין גייט מען פילן wow ס'גייט זיין מורא'דיג, און למעשה מ'קומט אן אהין און ס'איז נישט אזוי מורא'דיג, הכוונה ס'איז נישט אזוי מורא'דיג ווי מ'האט געמיינט און מ'האט געפילט פארדעם עס וועט זיין, איז די שואל פרעגט. כ'מיין די שואל די שאלות פרעגט אז וואס איז פשט דערפון, אבער איך מיין אז די שאלה איז אביסל טיפער יוסף זאב, ניין? נישט נאר וואס איז פשט, נאר ס'קומט מיט א געוויסע דיסעפוינטמענט לכאורה, ניין? ווען מ'עקספעקט אז ס'גייט זיין אזוי געוואלדינג און ס'איז נישט, איז דא א געוויסע מאס אנטוישונג אויכעט. אקעי סאו וואס זאגסטו אויב יא סאיז עס. און יא, טאקע געווען א שאלות, און כ'מיין אז איר ספעסיפיק משל איז געווען בנוגעה ארבעטן, ווען מ'גייט גיין ארבעטן דעמאלטס גייט זיין מער עקסייטעד ווי ווען מ'זיצט אינדערהיים אדער אזעלכע זאכן. כ'מיין ס'איז דא די צוויי חלקים, איין חלק איז די דמיון, זאכן זענען אייביג געשמאקער אין די דמיון, ווען דו טראכסט דערפון, ווען דו דמיונסט דערפון, ווען דו חלומ'סט דערפון, האט דאס אייביג א מער געשמאקע טעם וואס די מח לייגט צו אזעלכע געשמאקע פילינגס און גוטע זאכן, אבער בשעת מעשה ווען דו קומסט אן דארט, דאס דארפסטיך דארפסטו פעיסן די מציאות פון וואס ס'קומט פאר דארט, און און די צווייטע חלק איז אז. לגבי די ערשטע חלק, איך זע אויב איך מעג צולייגן א ווארט, ס'גייט ביידע וועגן אויכעט, אסאך מאל א מענטש אנטיסיפעיט,

זעה איך וואס מענטשן האבן מורא, דאס איז א שמועס פאר זיך, וואס איז אפילו סאך גרינגער אויסצושמועסן און עקספלעינען און אפילו מסביר זיין אז פרעקטיס מעיקס פערפעקט, ווען דו פרעקטיסט אין דיין מיינד וואס גייט געשען נעגעטיוו גייסטו און דו ביסט גרייט קומסטו אן רואיגער, אבער דא די קוועשאן איז געווען אויף א פארקערטע וועג.

עקסייטעד פאר א געוויסע זאך איז וועגן אונז זענען נישט העפי אין די פלאץ ווי אונז זענען אדער אונז האפן אז די פלאץ ווי אונז גייען גיין אדער די זאכן וואס אונז גייען טון גייט אונז ארויס נעמען פון די פראבלעמען וואס אונז האבן דא אבער לאו דווקא אז אייביג געשענט עס ווייל די זעלבע מענטש וואס וואס דאס איז איך מיט מיינע ענעקזייעטיס פראבלעמען פעלערס חסרונות וואס איך האב. איך נעם מיט די אלע פעלער צו די נייע פלאץ וואו איך גיי, וואס כ'האב מיך איינגערעדט אז דארטן גייט זיין בעסער. סאו, עס איז פון צוויי זייטן, קודם כל די דמיון, און צווייטנס די דאס אז איך מיין אז יענע נייע זאך אדער יענע נייע פלאץ גייט מיך ראטעווען פון מיינע זאכן, און דערווייל נעם איך מיט מיינע, איך זאג עס אייביג ווען איינער וויל טוישן, איינער וויל טוישן א דזשאב, איינער וויל טוישן ישיבה, כולל, ביזנעס, שותפות.

פונעם אויסבארגן פונעם מציאות, דארך זיך באמת פארשטעלן וויאזוי גייט זיך עס מאוסט פראבעבלי אויסשפילן, און די זעלבע זאך ווען מען קומט אן אהין למעשה, זאל מען נעמען צוריק אביסל פונעם דמיון און אהערברענגען, wow, ווען איך בין דארטן געווען האט דאס אויסגעזען אזוי גוט, איך האב דעמאלטס פארשטאנען אז עס גייט מיך מאכן פילן אזוי גוט, און צוזאמען עטס זיין א שטיקל בענד, wow. אבער חינם ווי שטייט אין ספרים אז יעצט אין גלות קען מען זיך שוין בארגן אביסל פון די שמחה וואס יעצט זענען די גאולה. אה, wow.

טריי צו עדרעסן וואס ב ה ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז אסאך האבן האבן צוזאמען די צוויי פראבלעמען. די ערשטע איז אטענשאן דעפיציט, די מענטש האט א הארד טיים צו צולייגן קאפ צו זאכן, פאוקעסן, פארלירט מורא'דיג שנעל די אטענשאן, ווערט זייער שנעל דיסטרעקטעד. אקעי. און הייפעראקטיוויטי, קען נישט איינרוען.

און דיסטרעקשאנס, וואס? דיסטרעקשאנס יא, און פון איין זייט איז דא זייער אסאך סטימולעישאן פון די זאכן וואס מען זעט און מען הערט און לייף לויפט אויף זייער א שנעלע פעיס, און ממילא פאר דעם איז עס היינט, ממילא כאילו ס'איז א נייע פראבלעם וואס איז אמאל נישט געווען, פון די אנדערע זייט איז אויך דא א פוינט פון אז אמאל פלעגט מען ארבעטן די קינדער וואס זענען געווען.

ס'הייסט היינט ס'איז נישט דא די זאכן, יעדער איינער זיצט אין די זעלבע צימער, און ממילא איז געווארן א גאנצע זאך אז מען דארף, בכלל מען קען אריינגיין אמאל אין גאנצע שמועס איבער די גאנצע DSM, אלע זייערע דיסארדערס וויאזוי ס'איז צושטאנד געקומען, ווי לעכערליך אסאך זאכן דערפון זענען, פון די אנדערע זייט איז עס זייער גוט, אסאך מאל א מענטש ווייסט זיין נאמען. וואס הייסט לעכערליך?

די הלכה חלק דערפון איז נוגע פאר די העלט דעפארטמענט ווען זיי ווילן קובע זיין אדער פאר אינשורענס קאמפאני ווען זיי ווילן קובע זיין ווער איז עלידזשיבל פאר סערטען פאנדס פאר סערטען מעדיקעישאנס סערטען זאכן און פאר דעם האט מען געמאכט א קרייטעריע אבער ס'איז דא אזויפיל ריסערטש און אזויפיל עצות און וועגן אז למשל דאס אז א קינד דארף נעמען ריטעלין אויב ער האט adhd, אקעי דאס איז איין חלק, אבער עס איז אויך דא אסאך זאכן וואס מען קען געבן פאר די קינד און מען קען אים העלפן און מען קען אים גרינגער מאכן, און אין פירסט פלעיס בכלל נישט אפילו עקספעקטן פון אים צו טון געוויסע זאכן, וואס איך מיין צו זאגן איז אז ווען איינער באקומט א דייעגנאוסעס מיט עני דיסארדער, זאל זיך נישט אפ'פסק'נען, זאל זיך נישט מיינען אז די וועלט איז געענדיגט, ווייל די וואס האבן עס געמאכט האבן עס נישט געמאכט ניתן רשות לרופא לרפא, און נישט צו צו אפ'פסק'נען גיי און א דאקטער האט נישט קיין רעכט צו מייאש זיין, א דאקטער האט נישט קיין רעכט, פיין ס'העלפט פאר דייעגנאסעס, ס'העלפט פאר קלארקייט, א מענטש ווייסט וואס ער גייט פאר מיט אים, פארוואס בין איך אנדערש פון די אנדערע ארום מיר?

וואס די אלע פראפעשענעל מענטשן וואס פרובירן צו מאכן די ריסערטש אין די זאכן, זיי ווילן נישט אז מען זאל נעמען די זאכן. יא, זיי האבן שוין געשריבן די קאטעגאריעס מיט א בריסקן נוסח. יא, כדי דיך צו לייגן אינעם ווינקל אז דו האסט שוין נישט וואס צו טון. יא, פונקט פארקערט, ס'איז דא דיך צו העלפן, ס'איז דא דיך צו.

א יונגל, מיין יונגעלע מיין איך נישט צו זאגן אז ער איז זעקס אדער זיבן יאר, נאר אזא יא, א קינד וואס זאגט אז ער וויינט זייער שנעל, ס'הייסט אז ס'קומט אים זייער שנעל ארויס טרערן פון די אויגן, און אמאל וויל ער זיך פשוט פארטיידיגן, ער וויל זיך פשוט פארטיידיגן, עימיצער האט אים עפעס געזאגט און ער וויל זיך מסביר זיין, עקספלעינען, פארענטפערן, גראד קומט אים טרערן און ס'מאכט אים פילן מיין איך, ער האט עס נישט געזאגט אבער איך פארשטיי פון די ניגון פון די שאלה ס'מאכט אים פילן אומבאקוועם, ס'מאכט אים פילן אזוי שוואך אפשר ווי א בעיבי לאמיר זאגן, יא אזוי מאכט עס אים פילן, און האב איך דיר געוואלט א עצה וואס צו טון דערוועגן. סאו איך מיין אזוי ווי אייביג, איך וואלט אים אייביג, איך גיי דאך אייביג פון צוויי זייטן, סאו פון איין זייט אקסעפט איך, ער דארף זיך קודם אקסעפטן, ער דארף, איך מיין אני לי מי לי, ער טאר זיך נישט פיינעגן פאר דעם אז ער לאזט טרערן, ער דארף ווערן אקעי מיט דעם אז ס'קומט אים טרערן שנעל, דאס איז וואס ער איז. און וואס ער קען טון צו העלפן פאר דעם, איך מיין אז פלעי טערעפי וואלט געווען זייער א גוטע פלאץ אנצופאנגען פאר א קינד. וואס איז פלעי טערעפי? פלעי טערעפי איז, ס'איז דא היינט אסאך טערעפיס וואס דורכן בויען און קריעטן זאכן, ס'איז א גאנצע תחום פאר זיך, מענטשן וואס זענען זייער גוט געטרעינט אין דעם און ס'ברענגט מורא'דיגע גוטע רעזאלטס. געזונט. ס'איז נישט דווקא גיין צו א טעראפיסט אויף די קלאסישע וועג פון זיצן און רעדן און פארציילן זיך וואס דו פילסט און וואס דו טראכסט, קינדער האבן א הארד טיים מיט דעם, עספעשעלי אזעלכע קינדער וואס קענען שנעל וויינען, אסאך מאל איז זיי שווער זיך צו עקספרעסן, איז א לכאורה אזוי, איך בין דאך נישט די לעצטע מאן דאמר, אבער אויב ער פרעגט מיך, איך מיין א פלעי טעראפי וואלט געווען זייער א גוטע פלאץ צו צו אנהייבן און אויב ער וויל אויב ער איז גענוג קלוג און ער קען פארשטיין וואס איך זאג איהם יעצט אז ער דארף פארשטיין קודם זאל ער פארשטיין וואס גייט פאר מיט איהם וואס פילט ער מיט איהם זאל געבן א נעמען פאר די פילינגס וואס ער פילט זאל זיך פרובירן בארואיגן קודם לאז די טרערן קומען די טרערן ענדיגן צו קומען נאך אפאר מינוט יעצט בארואיג דיך יעצט שמועס דיך אויס אסאך מאל ווארטסטו איבער נאכט די נעקסטע טאג העסטעך קענען קודם גיי בארואיג דיך יא ס'ווערט אזא שטורעם פון עמאושענס עמאושענס זענען

האט אונז די דער וואס פירט אן די קלאס דער דאקטער האט אונז צוריק געטראגן צו די פּעסט און דיינע יונגע יארן דיינע בחור'ישע יארן און דיינע ישיבה קטנה און דער ער האט אונז געגעבן ער האט אונז געגעבן זייער א א גיידעד מעדיטעישן ווי אזוי צוריק צו גיין ס'איז געווען אינטערעסאנט ס'איז גארנישט געווען דראמאטיש אדער טראומאטיש אבער סתם איך בין ווען מ'האט דאס געענדיגט איז מיין אויגן געווען אינגאנצן.

איך גיי נישט גאר לזכר, אבער וואס איך וויל בעיקר שעירן איז אז ווען ס'קומט האב איך עס נישט געקענט צוריקהאלטן, און איך קען אפילו זאגן אז איך האב עס אפילו נישט געוואלט צוריקהאלטן. ס'קען זיין אויך וויבאלד איך בין געווען אין זייער א סעיף רום, יא, אלע וואס זיצן דארט זענען טעראפיסטס און אלע, און די וואס פירן עס אן זענען אויך פראפעשענעלס, זיי ווייסן, ס'האט זיך געפילט זייער סעיף צו קענען עפענען.

פאר פאר. גרויסן שכח רבי יוסף זאב. הצלחה רבה. שכוח ר' פנחס.